Lutino anyira matino ma gunywal ma mwakagi pud pe oromo apar aboro gitye ka nongo teko matek tutwal i kit me pito lutino ma meggi. Lok ma kati ki bot daktari nyuto ni pol lutino anyira magi pe gingeyo kit omyero gipit ki lutinogi. Wanen matute ma bino ki bot lacoc pa Wan Luo TV, Ismael Jacob Jones ma en tye i Gulu City. Tye kwai jami mapol ma romo weko mon mapol pe gibedo ki cat me tunu kor ma romo lutinogi ma i kine tye iye pe ginongo yweyo ma opore, pe gimaro pii onyo cam ma romo, dok man weko pe gimiyo cak kor ma opore ki lutinogi. Sharon Akello, dako ma mwaka tye pyeri wa biro dok en bedo i Pabit East Village i Purongo Town Council i Nwoye District, Tye i kin mon ma peko man bene oyelogi. Aa me wale ma i Manoa. Kare ma an anywal,
daktar, caa mo ducu ma an anywal iye-ni, daktar wayi ni ikeca adol latin. Anongo twon tic matek adada. Kony aye kit omyero aket ki cak eno i dog latin. En aye okwanyo ka oketo ngo? Latin adog cak ira. Ma acako nongone acako pwonyo ne ma dal latin pi Yoab. Akelo tamo ni mon mapol romo bedi gitye ka wok i peko acel i. Dok dong wanyo ni kite gubedo apwonyo wa kede gi wanyo ni dano yen dong inywat mede dal latin. Pe me nino acel olo toyo dal latin wa aboro ka ma tidi ne. Ento inongo wan ka eni kit tic wa bed tye matek.

ki mon ma nongo igi tye. Gin acel onongo ni matek i lok kom dor. Inongo ni ka pud icako dor acaka, jone pe bedo yot coki eni inongo tiko wai girain in doge eni pud obur. Ma ka dong pud bur gire eni, ka dong in dong pe dong ibedo dong agwoko latin maber, Ento ni latin onongo two be en ki i kom in min latinni. Pingo? Mito lengo, myero in bene ibed lalengo. In inywalo con ka calo an ni lanengo labode ka i koma. Anywalo con, an me aryo ayac ki cwar-ri bene, en be tidi an be atidi, wan ni wabedo tino. Ento kero mo ma weko inong ma tye atir, mi nongo kero wek in inong ki filing latinni, pe bedo yot.

ma tye daktar culu i ot yat me Purong Health Center Three dok en aye bene tye ka loyo Maternity Ward i ot yat man, owaco ni meno lutino anyira ma ginywal con ma nongo mwaka ki pyeraryo maparaboro mapol twal gitye ka bino i ot yat man labongo coggi. Okay, wa advocating ni dano weng ka bino ka pimo, gibino ka pimme ki coggi, but still inongo ni.

That's why in go cito gang ki nongo watim ot yat kany bedo kumeno but still akeri wi mo bino labongo cware dong watute wa kong wamiyo dong comments ni niya me lacen ki idugu duk ki cwari. En waco ni man oweko ot yat man oketo nino mapat pat me konyo kwayi mege mapat pat bene. Child mothers ma bino kany calo antenatal day wa, ceng baraja watye i kom mege mucakke i mwaka pyera aryo oyo pyera aryo wiye angwen, ceng aryo watye i kom mege ma gigamo yat ki lutinogi, ceng adek watye i kom mege mucakke i mwaka pyera aryo wiye abic oyo pyera angwen abic, ceng angwen watye i kom mege ma gamo yat ki lutino dano i ceng abic obedo nino ma

ma nongo gibino madwong adada. Hmm. Ah, ka gibino ka pime, giwoto ki coggi? Mukene pe bino ki coggi ka gibino ka pime, mukene woto kede. An hmm. be coggine be no en latin calo en age bracket, en no dako to 17, aco to 18 to 19 around kenyo. Mukene woto ki coggi, mukene pe woto kede. Hmm, ma pe giwoto ki coggi ni giwaco ni nga? Ma pe giwoto ki coggi ni giwaco ni Laco okwero bino ka tye ki tic. Peko mukene ma dok bene watye kwede ki mege ma doro tutwalle i ot yat Purongo Health Center Kitwe, watye ki mege mukene ma nongo gunywalo lutino ma kare aryo lutino mogo ma onywalo lutino rwod. Ma peko bedo tye ni cam doto caa mukene wa doto cak adola cak ko eni ma kiwaco ni idol latin ma cakke dwe acel nio i dwe abicel labongo miyo gin mo ni nongo tek pien cam nok ki dako wek dong dot lutino aryo kene dong cito ka tumo. Wa wabedo ki support mogo me supplementary me supplementary Feeding dong dugo tek keno support pe ki bot cware support pe ki kamo ki ken ki neno mere aa twero doto ne and yet icam mukene nongo doto ne tek myero kero myero cam ki cam maber.
Mon mukene gi keme ki peko mapol mapat pat i kare ma nongo gin gitye ka doto lutino gi ka mukene bene pe gi nongo peko mo ki ken ki tung cel mon mukene be gi nongo peko inywal gi me acel Onyo bene pe ginongo peko man? Ka mukene ginongo i kare ma nongo gin gunywalo lutino me aryo onyo lutino me adek. Ki man kelo i agikki, i lok ange ma kibiro doge pi wan luo TV i Gulu City?